Hmaan atanga vawiin ni thlengin virus te nena indohna hi chu kan hmachhawn reng mai a. Heng virus-in a thlen natna thenkhat te hi chu a invenna leh a enkawlna damdawi te siam chhuah vat a nih thin avangin nasa taka darh hman lova khuahkhirh thin te an ni a. Mi tam tak nunna pawh chu chuan a chhanhim phah thin reng a ni. Tun hnai kum sawm chhung vel pawh hian virus thenkhat ramsa atanga mihringin kan kaichhawn te avangin mi sang tam takin nunna an chan phah tawh a ni. Tun tumah hian virus hlauh awm zual sawm pahnih mihringte nunna suat nasa em em tu te ka han tarlang ve leh dawn a ni. Marburg virus, Germany-a laboratory pakhata thawk mi pakhat chuan Uganda atangin zawng chi khat a hawn a, chu zawng chuan Marburg virus lo neiin a enkawltu pa chu a kaichawng ta a, chuta tang chuan a lo darh chhoin scientist-ten kum sangha zakua sawmruk pasarih khan

pangti innawkna atang tein inkaichhawn theih a ni a. Boston University professor, Ebola virus expert Elke Maltbarger-in Live Science a hrilh danin, he virus hi thi thei lo turin mak tak maiin an pianphung an inthlak danglam zel thei a ni, a ti. Hetianga an inthlak danglam hian heng virus te nihna leh mihringa natna an thlen dan pawh a inang lo viau mai a, World Health Organization-in a chhinchhiah danin,

He virus a dar nasat ber tum chu Sanghni sawmpali kum tir lama West Africa a a dar chiam tum kha a ni. Rabies, Mizoin ui a hri kan tih mai hi Sangha zakua sawmhnih a a hridanna an siam chhuah tak hnu kha chuan khawvela a vang ta deuh a. He natna hi hetiang virus nei uiin mihring a seh atanga kai theih a ni a. India leh Africa ah phei chuan buaiphui tham a tling hial a ni. Virus expert Elke Malbargerin a sawi dan phei chuan, He virus hi an thluak a ti khaw lo a, natna hlauhawm tawp thang hi a ni ringawt. He virus hi i lo kai a, enkawlna engmah i la lo a nih ngat chuan thi ngei turah indah tawp mai rawh, thih theihna chance chu hundred percent a ni, a ti hial a ni. HIV, Tunlai khawvela thihna thlen thei virus zinga hlauhawm ber chu Human Immunodeficiency Virus, hiv, kan tih hi a ni awm e. Doctor Amesh Adalja, Infectious Disease Society of America thupuangtu chuan, Khawvela mi suattu hlauhawm ber tiin a sawi hial a ni. Kum sangha chakua sawmriat chho a he natna hrik hmuh chhuah a nih atanga vawiini thleng hian mi makta duai sawm thum pahnih bawr velin an thihpui tawh a chhut a ni a. He virus hnathawh ti khawmuang thei damdawite chu siam chhuah tawh niin chu chuan a veite dam chhung hun a pawhseisak thei hle a, amaherawhchu Ram rethei leh ram hnufual angah chuan he natna vei za sawmkua panga vel chuan enkawlna tha an dang an dawng pha lo a ngaih a nih avangin tihngaihna a vang rih hle. World Health Organization-in a chhut danin he natna hluar berna hmun Africa leh a chhehvelah chuan puitling sawmhnih panga zinga pakhat chu HIV positive ang zel an ni. Smallpox, Mizoten Zawnghrih kan tih mai Smallpox hi virus in a thlen bawk a ni a. Kum sangha zakua sawmriat khan World Health Assembly chuan khawvel atangin um bo a nih thu a lo puang tawh a ni. Hemi hma kum sang tel kha chu he zawnghrih hian khawvel hi a ti buai a ni mai a. He natna vei mi pathum zela pakhat chuan an thihpui anga chhut a ni a. Vaneithlak taka lo dam chhuak te pawhin thuk takin ser reh thei lo an nei bakah mitdelna hial te a thlen thin a ni. Historian te chhut dan chuan European explorer ho khan smallpox hi America ramah pu lutin he ram lo luatu hmasa za sawmkua lai chuan an thihpui a ni. Kum zabi sawmhnihna chhung ringawt ah pawh smallpox hi Mi mak ta duai za thum dawnin an thih pui a chhut a ni a. Doctor Ames Adalja, Infectious Disease Society of America a thupuangtu chuan, He thil hi he kan planet a phur rit lian ber mai a ni a. Thihna chauh pawh ni lovin mitdelna thlentu a nih leh zel avang hian he lei atang hian nuai bo vang vang a hun tawh takzet a ni, a lo ti hial tawh reng a ni. Hantavirus, Hantavirus hi Sanghazakua samnga chho Korean War hun lai khan hriat tan a ni a, hetih hun lai hian khawvelin a la hre lutuk lo a nih hmel. Kum Sanghnih sawma chanchinbu pakhat Clinical Microbiology Review in a tar lan dan chuan Korean War hun lai khan sipai sang thum bawr chuan Hantavirus hi an kai a, an zinga za sawm pahnih chuan an thihpui a ni.

He virus hi mihringa inkaichhawn theih a ni lo va, amaherawh chu hetiang sazu te hian an awmna velah an theh darh thei thung a ni. Influenza, World Health Organization in a chhut danin virus in a thlen tlang hrileng a lo thaw tawh hi chuan khawvel pumah mi nuaih nga vel hi chuan an thihpui tlangpui thin a ni awm e. A changin heng tlanghril eng thlentu virus te hi lo insiam danglamin khawvel pumah rang takin a darh nghal hluai thin a, tam tak tan thihna a thlen leh mai thin a ni. Hetiang anga tlanghril eng thlentu virus lo insiam danglamin thihna a thlen nasat ber tum chu Sangha zakua sawm pariat chhoh a lo intan, Spanish flu, an tih kha a ni a. Khatih laia khawvel puma mihring za sawmli zet chuan khahril eng kha an vei a, mi makta duai sawmnga chuangin an thihpui bawk a ni. Dengue, Dengue virus hi a lo lanna hmasa ber chu sangha zakua sawmnga chho khan niin Philippines leh Thailand-a a ni a, heta tang hian khawvel hmun thenkhat ruah tui tlak tamna ram deuhah te chuan a lo darh chho ta a ni. Khawvel mipui za a sawmli vel hi Dengue hri a awm theihna ramah

two point five per cent vel chauh a nih laiin enkawlna tha dawn lohna hmun erawh chuan mortality rate hi twenty per cent lai te pawh a ni thei thung a ni. He virus hian Ebola natna ang deuh khan Dengue, Hemorrhagic Fever an tih mai chu a thlen thin. Kum Sang ni sawmpakua khan naupang kum Kua atanga sawm paruk inkar, dengue hri lenna hmun a awmte leh he hri pawh lo kai ve tawhte a hman tur dengue vaccine chu siam chhuah niin US Food and Drug Administration chuan a pawmpui bawk a. Ram thenkhatah thung chuan vaccine hi kum kua atanga sawmli panga inkar mite tana hman theih tur a siam niin a hma kan sawi tak ang thoin dengue avanga lo dam lo tawh leh he hrilenna hmuna awmte tana hman tur tho a ni a, he virus in a la man ve lo teah he vaccine hian awmzia a nei dawn em tih chu zirchianna la kal mek a ni thung. Rota virus, He virus hian nausente leh naupangteah kaw tha lo nasa tak a thlen thin a, a dar rang em em mai bawk nen virus tih baiawm tak a ni ve a.

Sanghnih pariat kum te khan Rotavirus infection avangin naupang kum nga hnuai lam nuaili singa sang thum zet te chu an thi a ni. Mers-Cov, Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus, Mers-Cov, an tih hi Saudi Arabia-ah sanghnih sawm pahnih khan lo darh chhuakin sanghnih sawm panga-ah South Korea lamah hmuh a ni ve leh bawk. He virus hi a lo chhuahna bul chu bak atangin a ni a, chuta tangin camel-a lo kai chhawngin mihring ten kan lo kai chho ta a ni. He natna ve te hian khawsik, khu reh thei lo leh thawk lama harsatna nasa tak te an nei thin. Chu chuan pneumonia nasa tak a rawn thlen chho ta a, mortality rate hi

SARS-CoV hi a lo lan chhuahna hmasa ber chu China ram chhim lama Guangdong Province ah niin kum sang hnih pahnih khan a ni a. He virus hi Mers-Cov thlentu virus chhungkua mi tho niin a lo chhuahna bul ber pawh bak atang thoin a ni a. Chu chuta tang chuan zan lama che chhuak thin sa chi khat tlumpui te atangin mihringin kan lo kai darh ta a nih a hriat a ni. Sars hi China-a a darh huk hnu khan khawvel ram sawmhnih parukah try darh ve nghalin mi sang riat chuangin an kai a, kum hnih chhungin mi zasarih sawmsarihin an thihpui hman a ni. He virus hian khawsik

A la ni lo. SARS-CoV-2 kan sawi tawh ang khan virus thenkhat te hi chu an inthlak danglam zung zung thin avangin zir chian leh hriat chian hi an har thin em em a. Tuna kan sawi tur pawh hi Mars-CoV leh SARS-CoV thlentu virus chhungkaw zinga mi tho niin kan hriat lar tak em em. Tunlaia hripui leng mek lo thlentu hi a ni. He virus hi an hriat tanna chu Sanghnih sawm pakua, December, thla khan niin China khawpui pakhat Wuhan atanga lo chhuak a ni a. Mers-cov leh Sars-cov ang tho khan a lo chhuah tanna bul chu bak atang tho niin chuta tang chuan ramsa dangah lo darin mihring ten kan lo kai chhawng chho ve ta a ni. Virus expert Elkhi Malbajari chuan Sangha zakua sawm pariat kuma hrileng Spanish flu ang kha kan tawng nawn leh ni berin ka hria tiin a sawi hial a ni. SARS-CoV-2 in natna a thlen. Covid nineteen an tih hian tunah hian khawvel pum tuam chhuak mekin he thu buatsaih lai thleng hian khawvel pumah mi makta duai thum nuai sarih sing ruk sang li za sawm paruk in an kai tawh a, mi nuai li sing li sang riat za thum sawm li pakua in an thih pui tawh bawk a. Mortality rate hi twelve point nine percent vel bawr a ni. He natna hi kum upa lama leh taksa hrisel tha tawk lo teah a nasa zual bik em em a, thihpui mai pawh a awlsam bik hle a ni. He hri kai te hian khawsik, khuh ro leh thawchham, thawk lama harsatna nasa tak te an nei thin. He natna hi a invenna lam emaw, a enkawlna damdawi rin tlak tak emaw hi hriat a la ni lo va, chutih lai chuan ram hrang hrang mithiam te chuan siam chhuak hmasa ber nih tumin thluak an sawr bing mek reng chu a nih hi.